Zanter 1921 steet den 8 Mäerz am Zeeche vum internationale Fraendag. Ma schonn Jore virdrun sinn d'Fraen op d'Strooss gaang an hu fir hir Rechter demonstréiert. Fir d'Wahlrecht, d'Recht fir schaffen ze goen an hir eege Suen ze verdéngen an d'Recht op d'Gläichstellung tëscht Mann a Fra. D'Aarbechtswelt ass ee vun de Beräicher, wou d'Gläichstellung nach ëmmer en Thema ass. Mir hunn dräi Frae getraff, déi a Beruffer schaffen, wou ee méi Männer gesäit wéi Fraen. E Reportage vum Isabelle Henschen.
Karosserie, Arméi a Prisong, Aarbechtsplaze vun dräi Fraen, déi eis vun hirem Beruff zielen. Wéi hu si hire Beruffsstart erlieft a wéi ass hiren Aarbechtsalldag? Mir sinn am 21. Joerhonnert. Ech mengen, dat een haut net méi a Fro stellt, ob d'Fraen an der Aarbechtswelt hir Plaz hunn oder net. A wa se an der Gesellschaft, an der Aarbechtswelt hir Plaz hunn, hu se natierlech hir Plaz och hei. Frae sinn a verschiddene Beruffer nach staark an der Ënnerzuel. Gi si dofir aneschtes behandelt? Also et war am Ufank ganz schwiereg muss ech soen, well Männer, hei net gewinnt war mat eis Dammen ze schaffen, wëll d'Weier an sech ëmmer eng reng Männerdomän. Kënnen d'Fraen dee Beruff maachen dee si wëllen oder ginn et nach traditionell Männerberuffer? Fraen déi kënnen grad esou gutt Männeraarbecht maachen a Männer kënnen grad esou gutt Fraenaarbecht maachen. Dat soll elo net esou gesot ginn, mä dat ass Männeraarbecht, du soss dat als Fra net maachen. Dat war fréier. Dräi Fraen zielen eis vun hirem Beruffsalldag a Beräicher, wou d'Männer an Iwwerzuel sinn. Hire Beruffsalldag an der Arméi ass zum Bürosalldag ginn. Haut schafft d'Lieutenant-Colonel Tanja Weinzepfel vill um Computer. Jo, Weinzepfel um Telefon. Si ass stellvertriedend Cheffin vum Departement Logistik an Infrastruktur. Huet vill Reuniounen, do wou Saache renovéiert oder gebaut ginn. An da kënnt Der mer jo och nach eng Kéier erklären, wou d'Mezzanine genee wou et vergréissert gëtt, wou mer an deem Projet dru sinn. 2002 ass si vereedegt ginn. Un hir Ufankszäit erënnert si sech nach gutt.
Ech war déi éischt Offizéierfra, déi eeben bei d'Arméi komm ass. Mir haten do schonn deemools eng Fra bei den, am Corps vun den Ënneroffizéier, mee bei den Offizéier war dunn, war nach keng Fra. Dat heescht, jo, ech hunn, ech hunn, ech hat awer eng gewëssen, gewëssen Ängschten, e gewëssenen Drock, deen ech mer och selwer gemeet hunn, well een, Wa een dann net weess, passen ech do an déi Männerwelt?
Eng Welt, déi elo zënter méi wéi 20 Joer Alldag ass. Vun den 869 Membere vum Militär sinn der 70 Fraen. Dat sinn 8 Prozent. Mir sinn am Stock vun der Lëtzebuerger Arméi. Hei si gréisser Bauaarbechte geplangt, fir deen ze vergréisseren. Komme jo da Pottoe bäi. Huet dat dono en Impakt op de Stockage?
Nee, mir hu gekuckt, datt déi Pottoen do relativ do kommen, wou och elo Plaz ass. Kann elo sinn, dass ee muss verschidde Saachen vläicht fënnf, zéng Zentimeter réckelen, mee et hätt kee groussen Impakt op dës Oprechnung. Ma wéi hunn d'Männer an der Arméi dann op eng Fra op esou engem héije Poste reagéiert? Dat war meng gréissten Angscht am Ufank. Wéi ginn, wéi ginn ech akzeptéiert? Halen, limitéieren d'Leit sech just op de Fait, datt ech eng Fra sinn a stellen dat a Fro? Oder, oder ginn ech och akzeptéiert, sou wéi meng männlech Homologen, Kollegen? An dat, wéi, ech hunn dat ni ze spiere kritt. Ech war ëmmer als Chef akzeptéiert.
Mir wiesselen op Giwenech an den oppene Strofvollzuch. Hei schafft d'Jasmine Wagner zënter 2010 als Gardienne. Uniforme ginn et hei keng. Moien!
Moien! An ass iergendeppes Extras? Majo, de Moment ass alles an der Rei. Eng Léier huet si an engem komplett aneren Domaine gemaach, éier si ugefaangen huet, am Prisong ze schaffen.
Ech war Coiffeuse an dat ass jo éischter e weibleche Beruff an Da sinn ech sécher an enger Männerwelt. Fäerte giff si net, soss wär et de falsche Beruff, seet si selwer. Hir Ufäng op dësem Posten zu Giwenech waren net esou einfach. Virdrun hunn nämlech guer keng Fraen um Site geschafft. Eeler Beamten haten dunn e Problem domat an hunn et de Fraen ze spiere ginn. Si hunn net vill mat engem geschwat, einfach e bësse sou wéi Loft och da behandelt an einfach sou, dat een wierklech Gemierkt huet, hei, ech sinn net wëllkommen, dat ass éischter dat. Bis déi eeler Generatioun an d'Pensioun gaangen an e Wiessel komm ass. Mir si lo wierklech zu enger grousser Ekipp gewuess, wat immens flott ass an ech och lo mat Freed schaffe komme kann. Dat war ech am Ufank leider net, dat wëll ech mech Net wuel gefillt hunn. Haut si vun den 39 Leit am Service de garde 12 Fraen. D'Aufgabeberäicher sinn déi selwecht, onofhängeg vum Geschlecht vum Personal. Ech maachen déi selwecht Aarbecht wéi meng männlech Aarbechtskolleegen an et ass och net, dat ech elo, well ech eng Fra sinn, bevorzugt ginn oder esou, mir sinn alleguerte gläichgestallt, kann ech elo soen, vu mengem Beruff. Wéi et elo natierlech an aner Beruffer ass, kann ech elo net da soen.
Eng Léier an der Karosserie, dofir huet sech d'Lily Bredimus virun zwee Joer entscheet. Hues eppes fir mech? A wanns de färdeg bass, da mëss de nei Reitbloch winneren. Autoe sinn hir Passioun, Hobby an elo och Beruff. Hir gefält, dass si e Beruff ka léieren, deen net jidderee kann an et hir am Privaten och eppes bréngt. Dass ech dat selwer ka léieren, dass ech selwer eens ginn an wann ech e Problem, zemools well ech dann halt en ale Japaner fueren an déi scho bekannt sinn, ze raschten, da kann ech de Problem selwer léisen.

An dat ass, dat ass esou klischeeweis, Uh, dës Fraenhänn, déi sinn nach schéi propper duerch Neel, déi si gefierft. An dat war dat déi éischt Fro, wou ech gestallt hunn. An da waren se all scho esou, Hm, okay, mol kucken, wat doraus ergëtt. Hir Aarbecht iwwerzeegt an d'nächst Joer wäert si d'Meeschterprüfung maachen. Et giffe keng Desavantagë ginn, als Fra dëse Beruff ze maachen. Hir Hänn wären esouguer en Avantage. Mäi gréisste Virdeel ass, well ech als Framënsch kleng Hänn hunn, komm ech iwwerall hin. Dat heescht meeschtens, wann hei iergend eppes iergendwou hänkt, dann heescht et, Lilly, komm mol hinner, ech brauch deng kleng Hänn. Dat ass elo den eenzege Virdeel als Framënsch, mee soss fannen ech ass awer alles gläich, vun och vun Kraaft oder vu wat och ëmmer. Ech soen ëmmer, et muss een net esou ausgesinn, fir datt een, ech weess net, eng Mall packt. Donc là, tu vois, par exemple, tu vois, toute la face avant, elle a cassé, elle a cassé, tu vois, elle a cassé toutes les prises là. Startschwieregkeeten an hirem Beruff, just duerch de Fait, datt se eng Fra ass, hat si keng. Ok, d'Leit hunn zwar ëmmer erstaunt dra gekuckt, mee déi waren, fannen ech, méi erstaunt, datt ech schonn eng Première hätt an datt ech awer nach eng Léier dobäi man, wéi datt ech als Fra-Mënsch do erakommen.
Zeréck op den Härebierg, wou d'Leutnant Colonel Weinzepfel momentan vill Schantecher koordinéiert. Dat heescht, déi bleiwen och hei iwwerflächlech hei, ne? Déi bleiwen och iwwerflächlech. Ok. Freed um Sport a Scouten, kombinéiert mat hirem Grousspapp, dee schonn an der Arméi war a vill dovunner gezielt huet, Dat huet alles dozou bäigedroen, datt si de Wee an d'Arméi fonnt huet. Dat heiten ass hire Beruffsalldag a Friddenszäiten. De Gedanken, als Fra a Mamm un d'Front ze mussen, giff allerdéngs zum Beruff gehéieren. Ech wosst jo, datt een dann zu all Moment kinnt geruff ginn. Ech war jo och och am Ausland a Missiounen. Och och mat Kanner sinn ech och an d'Ausland gaangen. Dat heescht, dat ass säi Beruff, et sief een deen jo dofir eraus, ne? Et ginn aner Beruffer, wou och Fraen zu all Moment mussen disponibel sinn. Wann ech nach un de Covid denken, un d'Infirmièren, déi déi Dag an Nuecht geschafft hunn, déi waren och net bei der Famill. Dat heescht, wa muss een natierlech och d'Garantie hunn, datt doheem de Partner hëlleft. A wann dat de Fall ass, da mécht een dat selwecht wéi seng Kollegen.
Zweemol war si am Afghanistan stationéiert, enger Plaz, wou ee realiséiert, dass d'Gläichstellung tëschent Fra a Mann keng weltwäit Normalitéit ass. Ech war ëmmer frou am Afghanistan, wann awer déi eng oder déi aner Fra et fäerdeg bruecht huet, op Posten ze sëtzen a wou mer mat hinnen a Kontakt komm sinn. Mä jo, do realiséiert een, datt et net iwwerall d'selwecht ass an datt net d'Fraen iwwerall déi selwecht Chancen hunn. Fraen a sougenannte Männerberuffer gehéieren zu Lëtzebuerg zur Realitéit. Ma wat hautdesdaags hei am Land normal ass, ass weltwäit nach laang net de Fall.
An op der ganzer Welt sinn haut dofir och d'Leit op d'Strooss gaang, fir d'Rechter vun de Fraen ze demonstréieren, deels zu Zéngdausenden, sou wéi hei zu Paräis a Frankräich, oder och nach an Indonesien zu Jakarta, Awer och an deene Länner, wou et fir Fraen aktuell ganz schlëmm Zoustänn sinn, wéi an Afghanistan. Och do gouf manifestéiert, wat liewensgeféierlech ass. Nach ëmmer ginn et ze vill esou Plazen op der Welt. Kierperlech oder sexuell Gewalt ass do un der Dagesuerdnung, oder och nach Mënschenhandel. an souguer wou déi medezinesch Grondversuergung no engem Accouchement net garantéiert ass. Bei der UN-Fraerechtskommissioun goufen op eben dës schro Verstéiss higewisen. De Generalsekretär Antonio Guterres huet dann och nach eemol betount, datt et a puncto geschlechterspezifesch Diskriminéierung leider nees grouss Réckschléi géif.